atye ka neno dogi kic kacit ki yel en gini joni gitye gin kambucu pien lukke ni jone ni myero gutel cok ki malo pien kare ca wiya po ni kacit obicikke ni en tye ka bino mac ki kome mac dyang malyet ci obino bene kong omaco ki kome i nino ca onongo awad maber atika tika bene rwatte ni myero gimi ento atye ka ciko en ni awobe adek-ki ka pe gutel Tika niya, ineno awoti wot nini? Me mwaka ni eni. Oh. Awot me mwaka ni eni jal boyi wa awacci ni ka i kom lok kikome awot me mwaka ni ka mukene gero woro maber ento wan ni weng watye ka penyo wiwa a an ni koma radio station mukene mapat kong in ikete i dogi kic romo camo overall me award ni en aye wer mapol dogi kic no an ka Ba angeyo kit ma jo-ni gungolo kwede do ba. Nongo ti en en dong kic nongo nyinge pe tutwal en ka cidu no. Eh, ki gine jal eni Batman Deriko. Kadi wa jili ji bene nyinge abedo ka winye gire. Ento jili ji nyeri nyinge pe o i kin jo-ni olu kulu ma kulu ma kulu ma kulu pien ka i kom lok i kome gin ma in itimo en aye gimiyo iye award yal. Ingeyo award tyen dong en dwoko pwoc. Dong kic kit pwoc, pwoc ango? An angeyo ni nyeri nen calo otiyo ki cente. En oweko giwai Uganda tye ka mito balle o ni. Otiyo ki cente automatically pe radio station weng ka mo keken kadi yab radio calo mega ni kong bed ka ipenyo bene en ki bigamo en kit ma tye ka wacci dong ki kic nongo pe opore me nongo award mo ko lo tye ka neno. Ci pe dong angeyo kit ma gutimo kwede ento giwacci after all lobo gire nongo pud tye kero ka wot ento dokke pud tye ma question mark tye iye. Aye myuko tye ka koko ni pe gimiyo yiro awot. Aye myuke en ayaka. King Ja. Oh, Ja Fire. Very good indeed. En dok iwaco kum point ni kome. Jal ero ni Ja Fire no myero gimi ira awot. Pien gin ma en timo yub wer ma en tye ka goyo ne mabeco ki pwony mogo ma jali tye ka kati kwede kum pwony keken ni bagi ko gitye ka neno. Kun pi jami mukene ma en timo, kono ruko cur iwal acel, kono timme ka wang lutino, kono mato tawa pa luwer, kono ngat, kono tawa pa jo mani. En nen calo tye i kin bal. Ento ka i kom lok kikome onongo opore, ma ka inen, an amiyo tam ki jo magi gini, ee, jo ma gin gineno lok koma wateni. Nino ma lacen jal-li kimiyo ira wat muromo bene nyen onongo mito camo wat tyen kit i oko luu en neno caa-ni. Otiyo mene matek mada ba. Keken ni dano pwot okop piny gin ma dano timo ni nyo iri gin ma en timo in pe ikwany gin ango en timo. En otim gin ma en waco ni tye ki pwony muromo. Ci apwayo pe dano maming ba. Lok mo ma wot pa Jeliji ineno ni ngo? Ee Jeliji bad man wote pa lapwony dini. Nyeri ka ikom lok kikome ulwenyo mere gigi no mero kimi ira wad mo to wer mere ba wa ite neni ka ineno tit lutino bulu ki cere kwe jal di ka rock king ma dong pe tuko tuko ma ka ineno joni ka no kong ingi we kin gang kita wer pa Jeliji be tika hit ping kwede. Tye jami mukene nongo myero gidwok iye pwoc. Pe angeyo kono jo-ni gikwedo nining wek kimi awatti. Kenyo gutimo mere bal i lumiyo awatti. Yel ji onongo myero onongo awat mo oto. Ma next time bibedo better. Ka dok i mwaka eni ma dok tum ma wacito iye-ni ka dong pe gimiyo gin mo ginyeri, ci dong jo-ni pe gitye ka mito promoting luwe olubo. Nen, nongo pe ber. Yel ji oti mere ba. Pe ipwo dano muto. Lok me agikki bot jo ma atye ka neno. An dong loka me agikki ma me tweyo ki cwalle dong bot luwer. Atye ka neno dogi kic, kacit, ee, ki myero en gini, yani, joni gitye gin kambuzu. Pien lok eni jo neni myero gutel cok ci malo. Pien kare ca wi apo ni kacit obicikke ni en tye ka bino mac ci kome mac cang malyet. ci wubino bene ka wumaco kikome i nino ca wunongo awat maber atika atika bene rwatte ni myero gimi. Ento atye ka ciko en ni awobe adek-ki ka pe gutelo cok ci yiriyiri tye ka bino ki i ngec ka ca, mac ca dong lyet loyo mac kiango ka gubedo mere bong bong ki gum maber wan owoto ki nyo bene ki waco wele lapwony dini be nyo tye ka bino nen calo won dok odoko i ot lega pa bwoli kur ibinene mwaka-ni nyo tye ka bino.